Nsellmilkom, Sinjuri, u nerġa' nilqagħkom għal dan il-programm. Kif rajna l-aħħar programm, illum reġa' għandna magħna s-Sur Filippiti, il-President tas-Soċjetà għad-Difiża għaċ-Ċiviltà Nisranija Pro-Malta Kristjana, u ħankomplu diskutu propju eh, din il-realtà ta' rivoluzzjoni u l-kontraevoluzzjoni. U l-lum ħanitkellmu fuq il-kontraevoluzzjoni u l-kontraevoluzzjonarju. Jekk din ix ġlida mitlufa, kif kultant jgħidu l in-nies li ta' xejda, ta' xejn tqgħod tinkwieta kemm ħandu mlejlek eh, taħli l-ħin. Jew inkella ix fil-verità ix xi ħaġa li hija possibbli u anzi għandna nabbraċċaw naħdmu fuq din il-ħaġa. Issa ħnaw filmat u U mbagħad niddiskutu anki noħorġu diskussjoni minn dan il-filmat. Il-kontra-rivoluzzjoni. il-fdal. Imma għad hemm nies lesti li jwaqqfu dan l-erożjoni biex jiġġieldu lura u jirrestawraw sovranità soċjali ta' Kristu fis-soċjetà, kuntrarju għal dak li jiġi mibjugħ mill-klassi politika moderna u l-midja, bosta mhumiex verament daqshekk kuntenti b'dawn il-bidliet. Ħafna jirreaġixxu b'attitnudniet rassenjati. Wara kollox, jogħġobhom jew le, dan huwa dak li tkun modern. Ħafna forsi ma jħobbux dak li qed jiġri, imma stoikament jaċċettaw is-sitwazzjoni. Wara kollox irridu irridu nibqgħu leali lejn il-partiti politiċi tagħna u anki lejn il-Knisja. U l-Papa ili jidhru li sejrin b'din it-tendenza. Hekk kif ir-reliġjon il-ġdida tad-drittijiet ċivili u l-liberaliżmu jieħdu l-għeruq, dawk li qabel kienu Kattolċi prattikanti issa qegħdin jgħawġu jew jingħaqdu mal-merħla bla moħħ. Dawn li jispikkaw qed jissejħu bigott dawk li jispikkaw u jirreżistu qed jissejħu bigotti u estremisti. Iż-żmien tagħhom suppost għadda. Il-konfront mal-mewġa tal-progress li ma tista' titwaqqaf li ma tistax titwaqqaf. Huma destinati li jispiċċaw bħal dinożawri meqruda minn din id-dinja ġdida u qalbiena. U f'din l-invażjoni midinba, il-Knisja għandha r-responsabilità tevita li tkun punt ta' reżistenza, takkomoda dawk l-hekk imsejħa realtajiet ġodda u anki għandna esponenti, speċjalment membri tal-kleru, li jħaddnu dawn ir-realtajiet ġodda b'ċertu ferħ. It-tħassir revoluzzjonarju daħal u jidher li kważi m'hemm imkien fejn wieħed jista' jsib ambjent bħal dan ħieles minn din il-marda. Il-Kontririvoluzzjoni hija tradizzjonalista, mhux fis-sens li trid tippreserva kull drawwa u affarijiet oħrajn, imma fis-sens li trid iżżomm it-tradizzjoni taċ-ċiviltà Nisranija milli tintilef. Hija konservattiva, jekk b'hekk nifhmu valuri, iżda hija fl-istess waqt hija favur progress awtentiku mibni fuq valuri sodi. Plinio jgħid li jekk tkun konservattiv, huwa li tfisser li huwa tibqa' qisek statwa mobbli mingħajr reazzjoni għal dak li għaddej madwarek, speċjalment jekk jekk jibda jekk dak ta' madwarek jibda jimbotta l-ħażin, allura l-kontroevoluzzjoni ma hix konservattiva. Il-kontroevoluzzjoni trid taħdem sabiex tneħħi l-effetti fit-tendenzi, fl-ideat u fil-fatti, sew fis-soċjetà u sew fl-individwu. L-individwu jrid ikun kontroevoluzzjonarju, jrid ikun hu li jabbraċċa ħajja kontroevoluzzjonarja. Il-kontroevoluzzjonarji Kuntrarjament għal dak li jistgħu jaħsbu ħafna, hemm dawk li huma lesti li jieħdu l-ġlieda lura. Maż-żmien ser se jorganizzaw u joħolqu alternattiva. Pushback favur l-ordni morali. Jista' jkunu skarsi fil-mument jew saħansitra diżappuntati, imma l-grazzja t'Alla fil-ħin se tidher innifisha u jiġru mirakli kbar. Alla qed isejjaħ xi wħud jisimgħu u jsegwu, oħrajn jinjoraw is-sejħa. Iżda l-Mulej qed isib dawn l-istrumenti u bil-grazzja tiegħu qed jiffurmaw nies lesti biex jikkumbattu rivoluzzjoni qed isseħħ. Imma kif għad, kif għadhom dawn il-kontrerivoluzzjonarji jippreparaw ruħhom Kif għandhom dawn il-kontroevoluzzjoni jippreparaw ruħhom għal din l-impriża? Hawn huma xi regoli u ħjiel. L-ewwel, it-talb. Itlob il-Mulej u lill-Ommna Marija għall-qawwa li titlob u s-saħħa li tirċievi. Ftakar li qed tagħmel is-sejħa tal-Mulej, mhux is-sejħa tiegħek. Allura baxxi rasek quddiem il-magnifiċetà tiegħu u ħallih imexxik. It-tieni, irrinunzja, aqta' rabtiet tiegħek mal-ktajjen tal-jasar, l-ewwel u qabel kollox ma' dawk tad-dnub iżda wkoll ta' lealtajiet lejn partiti politiċi li jaġixxu ta' prostituti għall-vot liberali, kif ukoll dawk l-elementi fil-Knisja ta' Kristu li jiġru wara l-fama u tifħir għal skapitu tal-verità ta' Kristu. It-tielet, martirju, kun ippreparat li tbati, li tkun imneħħi, li tħossok f'qar waħdek Fard waħdek ftakar li qed tiġġieled il-ġlieda t-tajba u emmen li hija tajba. Kun u xhud martri għall-verità għax il-verità teħilsek. Int ser tiffaċċja attakki minn NGOs, rivoluzzjonarji tat-tastiera, klieb tal-klieb tal-ħoġor tal-politiċi u anki mill-ġerarkija tal-Knisja aħna l-kontro-rivoluzzjonarji ħadna s-sehem tagħna minn dan imma r-rebħa hija tiegħu tkun xi tkun. Tajjeb. Kif rajna, mhijiex faċli tkun kontra rivoluzzjonarju, ġifieri mhijiex faċli u kultant l-attakki jiġu minn dawk li ma tistenniex minn għandhom, ġifieri aħna ħana t-tnejn li ħana u anki sħabna għaddew minn esperjenzi anki personali li ssib nies li Billi nies li kienu miegħek, nies tal-familja joħduha kontrik jew inkella nies qrib tiegħek, kultant anki nies fil-knisja, anki kappillan, li, li propju meta inti tuħu pożizzjoni kontra daw il-kurrenti, jissibu kontrik. U ma nafx inti Filip imma jiena kemm il-darba ġili kun hemm min jgħid li isma' rassenja ruħek din is-sitwazzjoni. Allora okwit, speċi jżomm, hija soluzzjoni li aħna nibissanjaw ruħna speċi. Għaxxej. Fil-fatt, il-professur Correa de Oliveira, l-awtur ta' ktieb Rivoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni, qal fl-istorja hemm żewġ tipi ta' bniedem. Dawk li jitkaxxu mal-kurrent għax jarressanjaw ruħhom u dana u jgħidu jew u dawk illi jieqfu quddiem il-kurrent u jbiddlu l-istorja. u min hu ġenwinament Kattoliku u Apostoliku, għax aħna ninsew, aħna Kattoliċi Apostoliċi. Xi irridu nkunu hemm, irridu nxerdu l-verità, il-verità oġġettiva, u nwaqfu quddiem il-ħażen u l-okkażjonijiet tad-dnub, eċċetera, eċċetera. Mela hija xi ħaġa utilissima, hija xi ħaġa tajba, intrinsikament tajba, illi tiġġieled kontra l-kurrent, tiġġieled kontra d-dinja, u żżomm il-pożizzjonijiet u kemm jista' jkun xellidhom bħall-appostli. Ikunu x'ikunu, naħseb għadna darba oħra programm ieħor, il-konsekwenzi personali għalik. Xi ħaġa li illa da xejn żmien li kienet ġrat li ma naħseb li kull wieħed minna għaddi għadda minna meta jħu ċertu. Kien hemm kwistjoni, kwistjoni kienet ta' żwieġ tal-istess sess niftakar kien kontroversja hmm. sħiħa u dak iż-żmien kont involut fi mill-partiti politiċi l-kbar. Ħina niftakar kont ktib post fuq fuq Facebook illum fadal post tal-kattoliċi fil-politika u xaħad bat li messaġġ mod ġenwin, ġifi mhux għalli jisma' għalina kod naħsbu bħalk għalli ma bat indunajt li meta jena tkellimt kontra ċertu affarijiet, kien saċerdot li li li attakkani, għala l-għad ma se noqgħod mm. niddefendi daw il-pożizzjonijiet. Mm. U di xi ħaġa li esperjenzajna u dim din ir-realtà li jisma' sib nies li suppost qed jiddefendu l-verità, imma qed literalment ma mal-kurrent bl-iskuża li għadda żmien tal-kruċjati, għadda żmien tal- Rridu nifmu realtajiet ġodda. U dim di realtà, kif jgħid Plinio, Jiena bħala kontro-revoluzzjonarju, għaliex m'għandi, għaliex fejn ħansiba s-saħħa tiegħi? Ġifieri, issa iżolat. Hmm. Fejn ħansiba? Well, is-saħħa tiegħi jew tiegħek għandek issiba l fil-fidi kattolika li tħaddam fit-talb u fl-appostolat li tagħmel. Il-fatt li Inti tinsab iżolat jew attakkat minn dawk li suppost għandhom ikunu l-alleati tiegħek, ma jfissirx li għandek tgħaddi minn xi kriżi ta' fidi jew li tieqaf titlob dawn l-affarijiet. Għaliex? Għaliex wara kollox, Sinjur Alla Ġesù Kristu għallimna li l-ħajja aħna pellegrini biss, dgħajfa f'dan l-art. Ġifieri, il-ħajja terrena, l-ħajja fuq din l-art, Hija mimli sagrifiċċju, tbatija, dawn l-affarijiet. Ma nistgħux nikkonċepixxu ħajja mingħajr tbatija u sagrifiċċji. Ma nistgħux. U min jgħidlek le le le għax hekk inti tmur mal-kurrent u tmur ma ħa tgħix ħajja anki dawk għandhom il-problemi tagħhom. So, you know, issib l-ispirazzjoni tiegħek il-saħħa mm, Jien dejjem ngħid, fil-fidi, fit-talb u fl-appostolat. U, kif qal tajjeb f'dak il-ktieb Correa de Oliveira, bil-mod il-mod issib nies jaħsbuha bħalek, taf, u javviċinawk. U da, u mbagħad tkunu tistgħu tieħdu, you know, kif nagħmlu aħna wara kollox ġo Plomarta Kristjana, nieħdu pożizzjonijiet pubbliċi kontra din il-mewġa rivoluzzjonarja u antikattolika illi għaddejja Hi l-għaddejja issa ġo pajjiżna. U fil-fatt għaliex għaddejjem f'ġo pajjiżna, ġili ssib nies li jgħidu l-ek isma' dina fatt komplut. Tismin modern, titadatta ruħek, bil-kemm għedlek xint antikwat, ċedi l-armi, l-affarijiet ġodda nikwota anki mużikali moderni, ġifieri għax illum il-ġurnata tant qed tinħass is-soċjetà liberali li qed tagħmel ħsara li l-istess anki l-istess proponenti ta' soċjetà qegħdin bil-mod il-mod jindunaw, fil-fatt ġili tiġi sorpriż. Milux kien hemm diska, misa ħaż l qalu the new ways come always come in sin, donnu donnu għaw tendenza l affarijiet ġodda. Allura, speċi Il-kontrrivoluzzjoni, mhux biss fuq livell individwali, aħna rajna jew tib, imma anke fuq livell soċjali, huwa possibbli li li sseħħ jew hija xi ħaġa l-Ingliż jgħidha pipe dream dina, dan qed dejjem joħlom dal-bniedem dejjem jew inkella jgħid affarijiet strambi jew. Le, żgur li tista' sseħħ bil-mod soċjali, min ħares lejn l-Istati Uniti tal-Amerika. Wara ma nafx kemm-il sena, iktar minn 20 sena, 25 sena, ir-Roe versus Wade, il-Qorti Suprema Amerikana għamlet overturning le tad-deċiżjoni u issa ħallitha f'idejn l-istati. Il-moviment pro-life fl-Amerika meta daħħlet l-abort, sfortunatament l-Amerika, bil-każ ta' Roe versus Wade, il-moviment pro-life fil-bidu ma kienx b'saħħtu organizzat, kien relativament żgħir. Biż-żmien, eluf u eluf ta' żgħażagħ, ta' rġiel, ta' nisa bdew jimmilitaw fil-moviment pro-life u l-moviment pro-life issa huwa moviment b'saħħtu ħafna. Mela x'għamlu dawn? Qatgħu qalbhom u le ma nistgħux inbiddlu l żgur li nistgħu nbiddlu l-affarijiet. Tajjeb? Però wieħed irid dejjem jiftakar illi ssir ir-rieda t'Alla. Jekk Alla jrid li l-affarijiet jaggravaw għal raġunijiet li jkun jafhom hu biss, xorta waħda trid tiġġieled kontra dawn it-tendenzi, għax hu jippretendi li tiġġieled kontra dawn it-tendenzi. U mbagħad inti trid tiġġieled kontra r-rivoluzzjoni, il-proċess rivoluzzjonarju li kieku qisu Alla mhuwiex hemm. Però trid tagħmel l-isforzi kollha tiegħek bil-konoxxenza li taf li Alla qiegħed warajk. Qiegħed warajk. U storikament nafu li kellek movimenti li ħaduha kontra dal-kurrent, xogħol rebħu, xogħol tilfu. Aħna nirbħu jew nitilfu kif qed tajt int. Għandha tbidlilna jekk aħna ngħidu sma dina kawża li mitlufa. Mm. Jiena bħala kattoliku, bħala kontru evoluzzjonarju, mhux biss kattoliku, bħala kattoliku kontru evoluzzjonarju. Għandi jiena Moralment ngħid din m'għandix ċans nirbaħ. Per eżempju, daħal l-abort ta' nifqu nifqu niġildu kontra l-abort, per eżempju. Semmejna, jew inkella eh, daħlu ċertu prattiċi oħrajn nifqu, jew inkella ma ngħidux kollox, per eżempju, nenfasizzaw li aħna kontra l-abort, Imma mbagħad ċertu aspetti xi ħaġa li nara tiġri ħafna, jekk pereżempju naf ħafna jitkellmu kontra l-abort, imma mbagħad kif isem il-morning after pilja u gwalment abortiva. Mm. Ma jsemmuhiex. U sinqas il-kontraċettivi. Eżatt, kontraċettivi, da koll, speċi meta l-Papa Pawlu sitta speċi kien ħareġ l-Umane Vita kien hemm ħafna ħadwa kont fih. Illum il-ġurnata nafu li l-kultura ta' kontraċettivi riżultat fil-kollass demografiku tal-Punent speċjalment imma. Tkissir ta' żwieġ u familja. Ekku, tkissir ta' żwieġ u familja u f'kriżi kbira anke ekonomika u soċjali. Ġifieri kieku dak li qal il-Papa Pawl Sitta smajna minnu, kieku llum ma nix ħafna mill-problemi li qed naffaċċaw. Anke hawn Malta, imma anke barra minn Malta. Dina minn kell llum issib min għadu jgħidlek imma dak kien antikwat dak il-affarijiet, dak tip ta' affarijiet. Allura, Jiena bħala kontra-evoluzzjonarju għand meta nara din ir-realtà ta' kollass u forsi sab għandi ngħid ħani għafsawnek, ġifi per eżempju, nħodha bis kontra l-aborti u maffariet oħrajn, nħodix. Kif għalli xaħat, irrek għandek proċess revoluzzjonarju niqaf mal-aħħar proċess. Imma l-proċessi ta' qabel ma niġġildilhomx. Għaliex għandi nibqa' niġġildilhom dawk il-proċessi ta' qabel? Għax il-viżjoni kontro-rivoluzzjonarja hija viżjoni waħda. U hija viżjoni intiża kontra viżjoni oħra, viżjoni rivoluzzjonarja. Mela għalhekk il-viżjoni rivoluzzjonarja għandha ħafna aspetti differenti Il-viżjoni kontro-rivoluzzjonarja rrid ikollha ħafna aspetti differenti li ġġieled kontrihom. Xi, ma tistax tkun kontro-rivoluzzjonarju nhar ta' Tnejn fuq kwistjoni waħda u mbagħad nhar ta' Erbgħa tinjora kwistjonijiet oħra illi litteralment qegħdin ifarrku s-soċjetà għax huma proċessi rivoluzzjonarji. Tinsiex, ir-rivoluzzjoni hija ribelljoni kontra Alla l-kmandamenti tiegħu, bil-konsegwenzi kollha fuq is-soċjetà. Sa jiena ħa noħodha kontra ċertu aspett ta' din ir-ribelljoni u l-aspetti l-oħra ninsew. Ma tistax, inkella ma tkunx koerenti. U l-konsistenza titlob illi tkun koerenti f'din il-battalja spiritwali. Hekk hu. U mbagħad hemm aspett ieħor illi s-soċjetà Maltija hija magħrufa ħafna għalija, li fl-opinjoni tiegħi għamilna vulnerabbli għall-influss revoluzzjonarju. Hija l-fatt li hawn Malta għandna l-partiti politiċi li jmorru lil hinn minn partit politiku. U ħafna nies ħossu ċertu lealtà lej il-partit, mhm. fuq mill-fidi, fuq kultant fuq mill-familja tagħhom, mhm. eh, tant jidentifikaw ruħhom mal-partit. Mhm. Darba persuna li hija kattolika, dak kattoliku protteganti u kien involut f'affarijiet Badniha fuq issue li l-partit tiegħu, l-partit li hu jżomm miegħu għax da fl-aħħar mill-aħħar aħna ngħidu bniedem twieled Laburist, twieled Nazzjonalist, ma fil-verità bniedem twieled bniedem, l-għażliet jiġu wara fil-ħajja. Qalli imma jiena twilidt hekk, qalli anke jekk il-partit ma naqbilx miegħu fuq, jiena ħa nibqa' għax jien twilidt hekk. Jiena bħala Kattolku jekk jien konvint li l-partit tiegħi hu ħażin, L-argument li jisma' ma jridx impaxxi l-oħrajn, bħala kont rivoluzzjonarju, speċi jiena l-partit tiegħi hu ħażin mela jekk ħa nħodha kontra l-partit tiegħi, li mhu tiegħi xejn fl-aħħar mill-aħħar, mhux proprjetà tiegħi, allura jiena biex ma mpaxxix l-oħrajn, jew inkella għax dan għad hija l-partit tiegħi u nqas ħażin mill-partit l-ieħor. Bħala kontra-rivoluzzjonarju nista' nirraġuna b'din il-mentalità u li nagħlaq għajn jew inkella niddefendi l-partit tiegħi fil-ħażin u mbagħad noqgħod nitfa' l-ħtija fuq il-partit l-ieħor daqshekk? Le, le, ma tistax u antik eżempju li għaddejt minnu jien meta kien hemm il-kwistjoni taż-żwieġ tal-omosesswali u tal-lesbjani. Dak iż-żmien kien ressaq jidhirli l-Gvern ta' Muscat, Busuttil kien il-Kap tal-Oppożizzjoni U Busuttil ġiegħel il-partit, il-grupp parlamentari ħlief persuna waħda, is-Sur Edwin Vassallo, God bless him, illi jivvutaw favur iż-żwieġ ta' bejn l-irġiel u żwieġ ta' bejn in-nisa. U Edwin Vassallo, ta' deputat kuraġġuż u Kattoliku li qiegħed l-ewwel l-affarijiet ta' Alla l-ewwel, mhux l-affarijiet tal-bnedmin. Qallu, Jiena ma nistax, jiena Kattoliku, ma nistax nivvota favur xi ħaġa li lili toffendini u toffendi l-fidi tiegħi b'daqshekk, b'mod daqshekk aħrax u fondamentali. U vvota, kif taf inti, l-uniku deputat parlamentera, parlamentari li vvota kontra. Li vvota kontra. Issa, jiena dak iż-żmien kont ftit attiv fuqha din. U Kont qed nitkellem ma' nies li kienu jivvutaw il-Partit Nazzjonalista, nafhom sew, ħbieb tiegħi u dan l-affarijiet, u kollha qalu iss mela l-Partit qal hekk mela rridu nimxu ma' dak li qal il-Partit. U jien għedtilhom u meta tmutu u tmorru quddiem l-Imħallef Suprem, a quddiem Busuttil ħa tmorru jew quddiem Alla, x'ħa tgħidulu? Jiġifieri, jew quddiem Muscat ħa tmur jew quddiem Alla. Ġifieri li ma tistax inti tqiegħed il-politika partiġġjana qabel il-konvinzjonijiet tiegħek u l-fidi tiegħek bħala Kattoliku għax Kattoliku int. U sfortunatament kif għedt int il-maġġoranza tal-Maltin jinsew il-fidi tagħhom u jqiegħdu l-affarijiet partiġġjani u l-partit l-ewwel u qabel kollox. Issa meta mmutu kollha, kollha kemm aħna bħala midinbin għax kollha midinbin, imbagħad naraw quddiem min ħa mmorru għall-ġudizzju finali. F'realtajiet rivoluzzjonarji, stat li huwa rivoluzzjonarju, liġijiet li huma rivoluzzjonarji. U ħafna drabi sissa Malta deħlin liġijiet li jinfurzawhom daw, ġvi l-lum mm. ġurnata hemm kawżi fil-qorti ta' persuna per eżempju li li sempliċement għax tkellmet fuq l-esperjenza tagħha ta' omosesswali u dan kollu, u li ma qablitx ma' narrattiva llum il-ġurnata qiegħda qiegħda qudiem il-qorti u anki anki r-radju li kien tkellmet fuq, speċi tal-għom il-qorti, ġifi xaħat fl-Ingilterra, darba statistika, ċertu Kostantin Kissen huwa ex Aw kien kien jgħix ir-Russja, mbagħad mar mar l-Ingilterra, huwa kritiku ħafna ta' dal-kurrenti ġodda u qal ta' statistika, sa dan kritiku ħafna tal-President tar-Russja twali, imma ta' statistika, kemm hemm nies arrestati r-Russja fuq opinjoni politika u kemm hemm nies l-Ingilterra fuq. U ġab eżempju Russja hemm xi 300 u xi ħaġa l-Ingilterra sem eluf pereżempju. Ejja, ejja. Ġi qudiem di realtà li suppost fejn id-demokraziji laqas tista' tesprimi wieħed kultant f'affarijiet li sa 20 sena ilu kienu aċċettati. Ġi wieħed jifhem li jkollok libertà ta' espressjoni, ma libertà ta' espressjoni l-lum ġulat iktar limitata mill-li kienet 20 sena. Iva, vera. Di realtà aħna obbligati għandna nirreżistu għandna fl-għażliet politiċi tagħna, fl-għażliet anki morali tagħna nirreżistu jew inkella biżej kif darba qalli xi ħadd għalina noqgħod id-dar għandi noqgħod speċi nilabek bl-affarijiet tiegħi u noqgħod kwiet speċi. Għandna obbligu nkunu militanti fuq għad il-ħaġa biex nisperaw. Alla ħares ma jkunux militanti l-Kattoliċi. U l-militanza tista' tesprimi ruħha f'forum differenti, ma l-forma primarja ta' militanza hi li toħroġ fit-toroq, fil-pjazez, tiddjaloga man-nies, tgħidilhom isma' dan hu iswed, dan hu abjad. X'ħa tagħżel l-iswed jew l-abjad? Din hi l-. U għaliex issir il-militanza, għaliex l-appostolat irid ikun militanti? Jiġifieri titkellem man-nies, tipprotesta kontra ċerti liġijiet u regolamenti, dejjem b'mod paċifiku u legali. Nitlob kif nagħmlu aħna r-Rużarju pubblikament fil-pjazez u nitolbu l-maħfra t'Alla u nitolbu r-reparazzjoni. Għaliex? Għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Ekku. Dik hi r-raġuni. Dil-battalja kollha li nagħmlu biex niġġieldu kontra dan il-proċess li jrid ikisser il-familja, jrid ikisser is-soċjetà, jrid ikisser id-dritt tal-proprjetà privata, jrid ikisser id-drawwiet u t-tradizzjonijiet speċjalment dawk ibbażati fuq prinċipji Nsara u ġġib u kaos u anarkija, kif wara kollox qed tagħmel l-Unjoni Ewropea? Għax tinżiex, il-liġi tal-hate speech, tad-diskors tal-mibegħda minn Brussell ġiet. Ġiet, ekku. Ġifieri, għandek nies bħal Von der Leyen u Metsola u daw, u Frans Timmerman jitkellmu fuq il-valuri Ewropej, de x'valuri huma? Lanqas ituk ċans titkellem. U jekk titkellem hemm ċans li jitfgħuk il-ħabs. Anki rajniha fuq livell li tmur lil hemm minn nazzjon, pereżempju sew Metsola, sew Van der Leyen u oħrajn, f'isem dal-valuri valuri Ewropej li mhuma valuri Ewropej x'għax il-valuri Ewropej huma bbażati fuq il-Kristjaneżmu. Meta l-valuri Ewropej ma jibqgħux bbażati fuq il-Kristjaneżmu ma jibqgħux valuri Ewropej. Jiġri jkunu xi ħaġa oħra, ma nafx. Imma rajnihom hux jagħmlu kampanji sħaħ pereżempju kontra l-Gvern Pollak Meta il-Gvern Pollak ta' qabel dan, jiġifieri li li għamlu kampanja sħiħa, sa' nżidu waqfulu l-fondi, qed naraw kampanja sħiħa anke għadu kif mar Viktor Orban ġewwa tal-Ungerija ġewwa Brussell laqgħu ħażin ħafna u kkritikaw. U wara l-kritika hemm it-teddit, għaliex il-kritika biss dak li jkun. Imma hemm it-teddit isma' waqfulek dat-tali fondi. Jiġifieri għandek din ir-realtà li tmur lil hinn, jiġifieri mhux biss kwistjoni ta' hate speech ġewwa Malta, pereżempju, imma kwistjoni ta' ta' pressjoni politika, ta' bullying. Minn nies ħafna drabi qas biss huma eletti mill jew inkella jekk huma eletti ma ħadd ma mhux l-Ewropa kollha, mezzola ma leġitix l-votant Ewropew, il-votant Malti, li għalli jiżvot mill pajjiżi, tgħidli We have to be proud, ma skużi, aħna qed nitkellmu fuq realtà li tmur lil hemm minn ċertu pride. Proud għax għandna il-President tal-Parlament Ewropew. Għax hija Maltija. Jiena rrid inkun proud ta' bniedma illi qabel ma saret President tal-Parlament Ewropew tal-Ewropa qalet jiena pro-life. Ekku. Jumej wara li saret President tal-Parlament Ewropew iffirmat id-dikjarazzjoni Simon Vej fej qalet illi ħassostni kull attentat illi xċerret l-abort madwar l-Ewropa kollha. Irid ikun proud għal dik il-persuna. Jiena ġib lil pina dik il-persuna, hemm bżonn nitolbu l-konverżjoni tagħha. Mela pride, dax prajdu. Jiena jiena ġibu lil pina wkoll in-nies li jħossuhom proud dak tip ta' persuni għaliex għaliex dawn nies li ħafna drabi la kiena kontra l-abort, kontra imma jappoġġa ġvi, ġi din din kont u din hija kontradizzjoni ħafna li fil-fatt eh, nħoss li Bħala Kontra-Rivoluzzjoni aħna rridu naffaċċjaw u nikkumbattu anki għaliex il-kultura Maltija u l-kultura Ewropea ħafna drabi tindirizzak biex naħolqu separazzjoni mhux biss bej knisja u stat, imma bej ir-rieda tagħna individwali u r-rieda kollettiva. U allura l-ikbar rieda tagħna kollettiva għandha tkun infittxu s-sovranità ta' Kristu Fuq is-soċjetà. Fuq is-soċjetà. Mela. U ħafna drabi anki nies anki nies pereżempju ta' dak imma eh, inti individwalment mod, ġol-Knisja mod, imma ġos-soċjetà mod mm. ieħor. Il-kontrrivoluzzjonarju jista' ma jkunx totalment favur is-sovranità ta' Kristu fis-soċjetà. Eh, ma jistax. Għaliex? Għaliex il-Kattoliku militanti appostu ta' veru irrid jemmen illi Kristu huwa Sid id-dinja, Sid id-dinja, Sid l-univers. Mela, is-Saltna soċjali ta' Kristu, Kristu irid isaltan fuq dan l-art permezz illi l-liġijiet tagħna jirreflettu l-kmandamenti tiegħu. Bilfors. Imma, minħabba r-rivoluzzjoni li saret anki fil-Knisja sfortunatament dawn l-aħħar sittin sena, sebgħin sena, qalu, le, le, irid isaltan fil-qlub tagħna biss. Imma dak l-ikbar insult li tista' tagħmlu. L-ewwel nett irid isaltan fil-qlub ta' imma irid isaltan anke fuq is-soċjetà. Għax hu ħalaq id-dinja, hu ħalaq l-univers. Jiġifieri aħna ngħidu illi rridu naċċettawh fuq bażi individwali u ninjoraw il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti tiegħu. Fil-fatt inti taf li biddlu l-festa, id-data tal-festa ta' Kristu Re, pereżempju. Aħna għalfejn niċċelebraw il-festa ta' Kristu Re? Għax Kristu huwa r-Re tad-dinja u tal-univers. U meta ngħidu r-Re tad-dinja u tal-univers, jiġifieri l-kmandamenti tiegħu u dak li jgħid, irridu nobduh. U din il-kelma li tobdu jobogħduha l-progressivi, għen nies tax-xellug, il-liberali, jiġifieri nobdu, nobdu. Aħna liberi, l-istinti tagħna jiġu l-ewwel qabel kollox. U jiena dejjem nirrispondi, iva, l-annimali Hekk jagħmlu wkoll l-istinti tagħhom jiġu l-ewwel qabel kollox, imma aħna bnedmin speċjali. M'aħniex annimali, aħna annimali partikolarment speċjali, għax lilha tana ruħ, Alla, u suppost kuxjenza. U fost in-nies li ħafna drabi jħawdu, jkerfxu lill-Insara, naqsaw Malta żgur, U mal fuq il-klassi politka. Jiena llum konvint li f'Malta qed ngħixu fl-iżmien tal-agħar klassi politka li qatt kellna. U ħarġet preżent. Ġifieri jekk tara l-istorja politika ta' Malta kellek personaġġi kbar li għall-inqas taqbel ma taqbilx magħhom kienu dedikati għall-ħajja. Kienu jieħdu l-politika bħala missjoni. Illum il-ġurnata ftit li xejn bħal din. U allura tarhom jivvutaw u jieħdu deċiżjonijiet li huma mhumiex Kristjani ma jirrikonoxxux lil Kristu bħala s-Sovran ta' anki fuq il-kuxjenza tagħhom, ġi jivvutawlek nies li jmurlek il-quddies biex anki jaraw in-nies, imma mbagħad imur fil-Parlament jivvota tarhom fuq quddiem tal-festi, kull festa tarhom, kull festa il-politiku tarah bil. Fil-knisa, fil-bankiet ta' quddiem. Imma mbagħad meta jiġu quddiem il-Parlament, quddiem il-wib, Dik kienet kwistjoni jiena kelli ma' ġifieri kien hemm meta kelli kwistjoni insomma kien għaddejja l-kwistjoni tas-Sur Vassallo, ta' Edwin Vassallo ma' wieħed mill-uffiċjali kbar tal-Partit Nazzjonalista, kienet kwistjoni pubblika ġifieri spiċċajt fi storbi sħiħ. Għallinqas jekk tridu timxu mas-sistema ta' Westminster li tgħid isma' l-Whip Almumm għat-telespettaturi l-whip huwa dak li jżomm id-dixxiplina fil-grupp parlamentari. Issa, fis-sistema ta' Westminister, il-whip ma tistax tmur kontrih. Jekk ħadd imur kontrih ħa jkollok konsegwenzi. Però fuq issues morali ma jistax jiddaħħal lek hu. Għaliex? Għaliex is-sistema Ingliża tifhem li hemm issues li huma morali u bniedem ma jistax imur kontrihom. Ma tistax tgħidlu mur kontra l-kuxjenza tiegħek. Jekk tgħidli jien kontra l-ewtanasja u ngħidilha l-ewtanasja, pereżempju, ma tistax timponiha fuqi. Hemm ukoll din il-kwistjoni niftakar u daw ma jistax ikun somma. Imma li qed ngħid hu li li bħala ħafna mill-politiċi laqas din l-iskuża tal-whip mhijiex veru, mhijiex valida, għax jekk if they stand their ground, they are huma obbligati li jifqu kontra. Imma minn flok narawhom tap lin-nies jippersudu ma x'hekk hemm bżonn għax inkella nitilfu l-vot kif qal li darba xi għalli ma dawn mhux kollha voti mhux nitilfuhom tajjeb, issa la tmut jgħidlu tlift il-voti. Aħjar nitlef il-voti u nsalva ruħi. Allura, in-nies, daw in-nies li tant saw jħobbu l-politiku, jilaquh u jadurawh, Uddim di realtà, nis kultan bla sensla, li naħajruna korruħ. Għazgur. Kif semmej diġa inti, allora Fil-familja ħajkollok min jagħmlek pressjoni, ħbib tiegħek ħajħdu kontrik, issa normalment l-esperjenza tiegħi tagħmel jumej u mbagħad ftit wara jkellmuk, ġifi imma l-importanti li żomm il-pożizzjoni tiegħek. Allora, lil dawk iż-żaza, Filip, li anke xħut minnhom huma magħna fl-aqda tagħna kif Malta kif oħrajn juru interess u jkellmuna. U ħafna drabi żgħażagħ ikellmuni iktar mill ħafna nies jaħsbu, ġifieri dik waħda mill-affarijiet li jiena da snin hekk kemm involut f'dan l-affarijiet, impressjonatni li dem sib żgħażagħ jinteressaw ruhom l-affarijiet. Anke barra minn Malta. Aħna li dawk li jibżaw. Per eżempju għax xi ħadd ta' dilukument fuq Facebook u beża' jew inkella xi ħadd qallu ma nkellmekx. X'kelma ta' kuraġġ irridu ntuhom biex huma jkunu kontra-rivoluzzjonarji, speċjalment liż-żgħażagħ, jekk kemm xi żgħażagħ li jkellmuna anki jikkuntattjawna ta' fuq ProMalta lil ProMalta Kristjana wkoll, imma imma ejja aħna ngħidu hekk, x'kelma ta' kuraġġ ħa nuruhom lil dawn iż-żgħażagħ? Ħa dawk xi tgħidilhom jew l-inqas twassalhom messaġġ illi jridu naħseb jipperseveraw fit-talb. jibdew jagħmluha ma' nies li jaħsbuha bħalhom. Għax meta tagħmilha waħdek u tkun ċirkundat minn nies ta' tendenzi liberali, progressivi, soċjalisti, b'dawn l-ideat kollha diżastrużi, inti minnek jiġi li titlef il-kuraġġ u daw titkaxkar mal-kurrent u daw, kważi xi ħaġa naturali. Jekk tibda però tbiddel ftit il-, u tibda tagħmilha ma' nies li jaħsbuha bħalek, U mbagħad mill-mod il-mod tibda trabbi l-kuraġġ. U l-aħħar ħaġa, kważi l-iktar importanza, li jekk inti beżżieħ, ejja ngħidu l-kelma Maltija ġifa le, coward. Hekk inti naqa' ġifa, ukoll kollha kemm aħna ta' ġwejjef jiġifieri sa ċertu punt. U xi ħadd iħajrek biex tidħol f'soċjetà bħal soċjetà Maltija d-difiża ta' ċiviltà nisranija bħal tagħna ta' prominenza Kristjana, iva naqbel magħhom ta' ma ma ma rridx ta' nagħmlu xi kampanja pubblika ta' u nidher u da għax għax jagħmluli vendikazzjoni dawn l-affarijiet. It-tielet ħaġa hija jekk tittof biżżejjed taqla' grazzja. U l-grazzja tiġi minn Alla jew permezz tal-interċessjoni ta' Marija Santissima. U jekk taqla' grazzja mbagħad bil-mod il-mod dan il din il-biża' li għandek Biża' terribbli li tagħmel xi ħaġa tajba pubblika u tagħmel appostolat pubbliku militanti. Bil-mod il-mod din din il-biża' titlaq jew tibda tispiċċa. Tajjeb, u b'dan il-ħsieb nagħlqu dal-programm. Nixtieq ngħid qabel li nappella lilkom l-insara Maltin, Kattolċi Maltin li qegħdin tarawna biex nagħmlu kuraġġ u nirreżistu. Nagħlaq dan il-programm b'żewġ kelmiet verament sbieħ, Viva Kristu Re! Viva Kristu Re, ir-Re tal-ħajja tagħna, ir-Re tas-soċjetà tagħna, ir-Re tal-familja tagħna. U viva Marija Santissima, Ommna li dejjem ħadet ħsiebna. Grazzi ħafna.